Da Onyankopɔn ase sɛ wabɔ yɛn nyinaa ho ban na wama afe no akɔ abɛto yɛ na yɛnte atenka bɔne biara mu. Yɛnka sɛ oye na n'adɔyɛ wɔ hɔ daa. Amen. Ɛyɛ na daa afe no bɛkɔ na wie yɛ a, metaa busa me ho sɛ, enti afe foforɔ a yɛba abɛsi mu yi, Nnoɔma a yɛreba abɛhuhu no, Onyankopɔn bɛyiyi afiri mu anaa? Ɛna medwene ho bebree because ɛnyɛ easy from mm. January to December no. Sɛ Nyankopɔn hwɛ wo so na ɔde wotwa afe no asomdie mu a, ɛbɛduru December ayɛ na wahu ne sɛ ayɛ sɛ afe akɔ awieɛ ntɛm akɔ awieɛ ntɛm nso ɛnyɛ easy. Mm. Nso daa Nyankopɔn yɛ dɛn bɔ yɛn ho ban ma ɔde yɛ bedi ahyiamu. Me ankasa oye, nadɔɛ wɔ hɔ daa. Amen.
Meda mpaninfoɔ so ase sɛ daa ne daa nyinaa yɛ a wɔn so kae me sɛ me nso memfa Onyankopɔn asɛm mmerɛ asafo yi. Menyɛ sɛnkani deɛ, nso ɛyɛ a na m'ani gye sɛ yɛbɔ me din sɛ memfa Onyankopɔn asɛm mmrɛ asafo no, ɛyɛ a na ɛyɛ m'ani gye bebree. Mmea ka sɛ, Onyame yɛ, N'adɔe wɔ hɔ daa.
Amen.
Ɛnnɛ yɛakenkan asɛm no, yɛnkae ɛnkyɛ. Yɛbɛtu yɛn ho fo kakraa bi, Ketewa bi. na menim sɛ yɛmfiri ha nkɔ no, na me ne wo mmienu ne mpanimfoɔ nyinaa yɛyɛ nhyira. Ka sɛ, Amen. Amen. Enti yɛnkyɛ ho no, mɛma ɔkenkanni no ahyɛ ne kenkan ase afiri. Ɛyɛ Genesis nwoma atiɛeɛ aduonu nson de kɔsi n'awieeɛ no. Menim sɛ story yi deɛ obiara te pɛn. Gye sɛ obi a ɔnim Bible mu na mebɔɔ quotation, wɔnnim asɛm koraa a meyɛ dɛn? Meba abɛka.
Na menim sɛ bi mo huiɛ sɔfo maame sɛ ɔhuiɛ ampa nso mewɛ aware paa na story no hyɛ ase a mesɛ ɔte din mmienu mmiɛnsa bi a obɛhu baabi a mefiri ba nti yɛnkyɛ wɔn pakyɛ wɔ kenkan ni no wobɛtumi akɔ wasam no so no ka sɛ amen
ɛyɛ mose wo ma a ɛgye nkan anaa genesis no ɛti ɛyɛ aduonum nson yi mu yɛ baako no Atifasɛm, Jacob gyee Isaac nhyira. Wɔse Jacob gye hwan nhyira? Isaac nhyira. Ɛnɛ homeda yi, sɛ onipa bɔne bi ni pɛ sɛ odi w'anim na sɛ wɔgye wo nhyira a, Onyankopɔn nkɛrɛ no. Ka sɛ amen. Amen. Kɔ so.
Na Isaac boaa wɔ koraa na n'ani so yɛɛ kusukusu na ɔnhunu adeɛ yie no. Wɔse mmerɛ a Isaac ɔwɔ ne nkɔkoraberɛ mu no, na n'ani so ayɛ no kusukusu a ɛyɛ ɔnhunu adeɛ no, aha. Ɔfrɛɛ ne ba panin Esau ka kyerɛɛ no sɛ. Ɛna ɔfrɛɛ ne ba panin a yɛfrɛ no Esau. Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ, Me ba Esau, aha! Me ba, na ɔsee no sɛ, Hwɛ, menie. Na mmerɛ a ɔfrɛɛ no no, ɛnna akwadaa no nso de mmirika kɔɔ papa nkyɛn. Ɛnna ɔsɛ, Da bi, w'adaworoma, mepakyɛw, menni. Aha! Na ɔse, Hwɛ, m'abɔakɔkora, na menni me wuda. Na Isak Ɛka kyerɛɛ ne ba panin Esau sɛ, Me ba, mabɔ akɔkoraa. Menim da a Nyankopɔn bɛto ne nsa de ayɛ dɛn? Afrɛ me. Aha, kɔ so. Na afei fa wo nnoɔma, wo bɛma ne wo kuntunu. Afei wɔka kyerɛɛ no sɛ ɔmfa ne nnoɔma ne ne kuntunu. Aha. Kɔ wuram kɔpɛ hanam brɛ me. Na ɔnkɔ wuram. Na ɔnkɔ nkɔpɛ wuram nam nyɛ dɛn? Ɛmfa mmrɛ no. Na noa me akɔnnɔduane sɛdeɛ mepɛ. Aduane a ɔnim sɛ ne kra yɛ dɛn? Ɛpɛ. Na fa brɛ me na menni. Na ɔmfa mmrɛ no na ɔnni. Ka sɛ, Amen. Amen.
Ɛɛ, nnora na na mekenkae, mebiee Bible mu a, that was the first quotation a m'ani bɔɔ so na mesɛ ei ɛne mbɛduru hɔ a na meyɛ sɛ mekenkae a eh, menim sɛ mea me ba so a wɔdi ka yɛfrɛ no genesis ayɛ ayi bi ama me ɛnti na mekan duru hɔ no mebusaa me ho sɛ eh, me ne me papa ɛte hɔ yi sɛ ɔfrɛ me na ɔka kyerɛ me sɛ me ba Maduru me nkɔkoraaberɛ mu, na mennim deɛ mɛkɔ. Nti no mepɛ sɛ mehyira wo. Na na mmom ansa sɛ mɛhyira wo no, mepɛ sɛ woyɛ adeɛ wei ma me ansa na mahyira wo. Medwene ho bebree because obi tumi frɛ wo na ɔka kyerɛ wo sɛ mennim da a mɛwu no ayɛ sɛ ɛyɛ awerɛhosɛm. Enti no, kɔ so. Yɛnhwɛ deɛ ɛbɛsi. Ɛtoasoɔ a ɛyɛ ɛnan no, na na noa me akɔnnɔaduane sɛdeɛ mepɛ, na fa brɛ me, na menni, na me kra nhyira wo ansa na mawu. Ɔse ɔmpɛ aduane a ne kra yɛ dɛn? Ne dɔ no ɔmfa mmerɛ na ɔnni ansa na wayɛ dɛn? Wahyira no. Kɔ so. Nso Isaac Egu so. Nso Isak rekasa akyerɛ ne ba Esau no, Rebeka tee. Na ɔse mmerɛ a ɔrekasa kyerɛ ne ba panin Esau no, ɛna Isak yere a yɛfrɛ no Rebeka yɛɛ dɛn? Ɛtee nsɛm no a papa no yɛ dɛn? Rebɔ ne ba panin amanneɛ no. Na Esau kɔɔ wuram sɛ ɔrekɔkum nam aba. Na mmerɛ a Esau ne ne papa Isak kasa wieeɛ no, wɔyɔeɛ sɛdeɛ papa no kyerɛɛ no no, enti ɔno nso buo ne kɛtɛm kɔɔ wura mu sɛ ɔrekɔpɛ aduane de ayɛ dɛn? abrɛ papa no abɛgye ne nhyira. Ahaa, kɔ so. Ɛyɛ Mose Nwoma na ɛdi nkan, ti a ɛyɛ aduonu nson, nhoma yɛ nsia na ɛyɛ du. Kɔ so. Na Rebeka ka kyerɛɛ ne ba Yakob sɛ, Hwɛ, metee sɛ w'agya rekasa akyerɛ wo nua Esau sɛ, 'Kɔ pɛɛ na bra me. Na noa m'akoma m'akɔnnɔ aduane na menni, na menhyira wɔ Awurade anim ansa mawu. Ka sɛ, Amen!
Amen! Na Esau nso nua bi hɔ a na yɛfrɛ no Jacob. Na mmerɛ a ɔpanin a yɛfrɛ no Isaac ne ne ba Esau kasa wieeɛ no, ɛyɛ Isaac yere a yɛfrɛ no Rebeka tee nsɛm no a na papa no rebɔ Esau amanneɛ no. Na Rebeka nso tee saa no, ɔno nso frɛɛ ne ba kumaa Anaasɛ mefa Esau nua ketewa a yɛfrɛ no Yakob sɛ ɔmmra, na nsɛm sei na mate sɛ wo papa reyɛ dɛn? Rebɔ wo nua panin amanneɛ. Ahaa, kɔ so.
Na afei, me ba, tie me nne, sɛdeɛ mehyɛ woɔ yi. Ok, enti Rebeka hyɛɛ aseɛ sɛ ɔbɛka nsɛm no de akyerɛ ne ba Yakob sɛdeɛ ɔtee sɛ ne kunu no yɛ dɛn? Reka kyerɛ ne ba panin Esau no. Ahaa. Kɔ nnwa no mu kɔkyere mmirekyie mma mmapa mmienu brɛ me. Enti maame no ka kyerɛɛ ne ba Yakob sɛ ɔnkɔ nnwammuo no mu na ɔnkɔkye mmirekyie mmienu nyɛ dɛn? mfa mmrɛ no, aha. Na memfa me nyɛ akɔnnɔduane mema w'agya sɛdeɛ ɔpɛ. Na ɔmfa nyɛ akɔnnɔ aduane mfa mma n'agya sɛdeɛ n'agya yɛ dɛn? pɛ. Na fa kɔma w'agya na ɔnni. Na fa kɔma w'agya na ɔnni, na ɔnhyira wo ansa na wayɛ dɛn? wawu. Aha, kɔ so. Ɛyɛ eyi mu a ɛyɛ dubaako no, na Yakob ka kyerɛɛ ne na Rebeka sɛ, Hwɛ, me nua Esau ho wɔ nwi, na me deɛ, meyɛ torokraa. Mmerɛ a Rebeka kaa asɛm no kyerɛɛ Yakob no, ɔhuu no sɛ, sɛ ɔkɔduru ɔpapa anim a, Ɛdeɛn na papa no de bɛhu sɛ ampa me ba sei na mefrɛɛ no somaa no sɛ ɔnkɔ wura mu nkɔ nkɔfa aduane nyɛ dɛn mmɛyɛ ma me kra ni ansa na wayɛ dɛn wahyira no ɛsiane sɛ na Esau ho yɛ dɛn ɛwɔ nwi ana ɔno deɛ ne ho yɛ dɛn ɛyɛ toro kaa nti obi a n'ani afira deɛ deɛ deal with senses nti ɔnim sɛ ɔba a ɔde nsa fa ne ho na sɛ enwi nni ne ho a ɔnhu sɛ Ɔno na ne ba panyin na ɔyɛɛ dɛn? Ɔsomaa no ma ankɔsɛw. Ebia m'agya bɛka me ho ahwɛ na ma na mayɛ n'anim sɛ osisifoɔ. Kɔ so. Na mede duabɔ maba me su. Exactly. Aha. Na ɛnyɛ nhyira.
Ka sɛ, Amen.
Amen. Na Yakob huu saa no, ohuu no sɛ okoduru papa no anim, na sɛ anyɛ ɔno a. Ebia ɛbɛyɛ papa ne ya ama ɛnam nhyira a ɔsɛ nka ɔde bɛma no nti na ɔbɛyɛ dɛ? Ɛbɛdane nnome de akɔ no so. Ka sɛ, Amen. Amen.
Ɛnna ne na ka kyerɛɛ no sɛ, Wo tweabɔ no mmra me so, me ba, tie me nne ara, na kɔkyere wɔn brɛ me.
Ɛnna ɔbaa no ka kyerɛɛ Yakob sɛ, Wo deɛ, sɛ nnome ne ba a, ɛmmra ɔno ne maame no deɛ so, na ɔntie ne nne na ɔnyɛ no sɛdeɛ ɔrehyɛ no no. Aha, kɔ so.
Na ɔko kyeree wɔn brɛɛ no na, na ɔko kyeree wɔn brɛɛ no na, na ne na de yɛɛ akɔnnɔ aduane sɛdeɛ n'agya pɛ. Ntɛm ara na Yakob nso ɔtiee ɔmaame nne. Ɛnna ɔno nso kɔɔ nnwammuo mu kɔkyee mmirekyire no de brɛɛ ɔmaame.
Na Rebeka faa ne ba panin Esau ntadeɛ fɛɛfɛ a ɛwɔ a ɛwɔ ne nkyɛn wɔ ɛdan no mu de hyɛɛ ne ba kumaa Yakob. Na wɔde mmirekyie mma no nnuane. Na wɔde mmirekyie mma no nyoma duraduraa ne nsa ho ne ne kɔn a ɛho yɛ torokaatorkaa no ho. Na wɔde akɔnnɔaduane ne paanoo a wɔasiesie no hyɛɛ ne ba Yakob nsa. Ka sɛ, Amen! Amen!
Maame no yɛ smart paa. Ɔkɔkyee nnwan de baeɛ a ɔde yɛ aduane no. N sɛ mmoa nso wɔn ho wɔ nwi fɛ. Enti no, ɔde duraa ne ba Yakob ho. Ahankɔ so.
Na wɔde akɔnnɔduane ne paanoo a wɔasiesie no hyɛɛ ne ba Yakob nsa. Enti maame no yɛɛ aduane no nyinaa wieeɛ no, ɛnna ɔde hyɛɛ ne ba Yakob nsa sɛ, Gye, na fa kɔma wo papa. Na wɔde kɔɔ n'agya nkyɛn, na wɔse, M'agya! Na ɔse. Me deɛ, ɛyɛ wɔn ara, me ba. Ok, kɔ so. Na Yakob ka kyerɛɛ n'agya sɛ, Ɛyɛ me, w'abakan Esau. Enti mmerɛ a Yakob de aduane no duruu ɔpapa nkyɛn no, ɔteaam, na ɔpapa gyee no so sɛ, Hwan? Na ɔtwaa ntorɔ kaa sɛ, Ɛyɛ wo ba Esau. Na mede w'aduane no ayɛ dɛn? Aba ankɔ so.
Na Yakob ka kyerɛɛ n'agya sɛ, Ɛyɛ me w'abakan Esau. Mayɛ sɛdeɛ wokyerɛɛ me no no. Mesrɛ wo, sɔre, tena ase, na di me hanam na wo kra nhyira me. Ka sɛ, Amen!
Enti ɔde aduane no kɔmaa ɔpapa sɛ ɔpapa nyɛ aduane no nyɛ dɛn na ɔnni, na ne nhyira na ɔpɛ sɛ ɔde hyira no ansa na wafiri asase wie so, ɔmfa saa nhyira no nyɛ dɛn mma no. Aha, kɔ so.
Na Esau ka, na Isak ka kyerɛɛ ne ba no sɛ. Ɛyɛɛ dɛn na wunyaa no ntɛm sɛɛ yi, me ba? Na ɔse, Efiri sɛ Awurade, wo Nyankopɔn no maa no behyiaa me. Ka sɛ, Amen. Ɛyɛ ɔpapa no nwanwa sɛ mmerɛ a wɔsomaa Esau no, ɛnkyɛeɛ biara na Nnoɔma a wɔpɛ no watumi anya no ntɛntɛm saa de ayɛ dɛn? Abɛyɛ aduane de ama no nti ɛyɛ no nwanwa bebree nti ɛma no busaa no saa question no. Mpakyɛw kɔ so. Na Isak ka kyerɛɛ Yakob sɛ, Twe pini me. Na hɔ na papa no ka kyerɛɛ Yakob sɛ ɔntwe nyɛ dɛn? Mpini no. Enti ɛhɔ na wɔbɛhu sɛ ampa sɛ Esau. na wasoma no anaasɛ ɛyɛ ne ba anaa obi foforɔ a, nkɔ so. Na Isak ka kyerɛɛ ne ba Yakob sɛ, Twe pene me, na menka menhwɛ, me ba, sɛ me ba Esau ne wo anaasɛ ɔnyɛ ɔno. Kɔ so.
Na Yakob twe penee n'agya Isak. Enti Yakob bɔɔ mmɔden twe penee ɔpapa Isak. Na ɔde ne nsa kaa no hwɛe. Ɛhɔ ara pɛ na papa no adwene bi baa ne tirim sɛ, Um, Me ba Esau ho nwi wɔ ne ho, enti wɔyɛ sɛ ɔde ne nsa bɛka ne ho ahwɛ sɛ ɛyɛ ampa sɛ ɔno a.
Na Yakob twe penee n'agya Isak, na ɔde ne nsa kaa no hwɛe, na ɔkaa sɛ, Ɛnne no yɛ Yakob nne, na nsa no deɛ. Ɛyɛ Yakob nsa. Ka sɛ, Amen. Amen.
Sɛdeɛ ɔpanyin kae no, na ɛsɛ Yakob wayɛ suspect. Isaac.
Isaac deɛ wɔn papa. Nti Yakob ayɛ suspect. Nti no, wɔyɛ sɛ ɛne no deɛ wɔte ne sɛ ɛyɛ Yakob ne, na mmom ne honam no ayɛ ayɛ sɛ Esau, na ɛsɛ

Ɛnam maame no nnoɔma a ɔyɛeɛ nti no, amma papa no anyɛ dɛn, anhu deɛ ɛrekɔ so because na n'ani nhu adeɛ yie sɛdeɛ me ne wo yɛhu no yi, mpakyɛw kɔ so.
Enti ɔhyiraa no. Enti ɔhyiraa no sɛdeɛ ɔhyɛɛ ne bɔ sɛ ɔbɛyɛ ama ne ba Esau no, ahankɔ so. Eyi mu ayɛ aduonu nnan no, na wɔse, Wone me ba Esau anaa? Na ɔse, Mene no. Ɛna wɔsan bisaa no biom sɛ, Ɛyɛ wone me ba Esau no anaa? Na ɔse, Mene no. Ɛna ɔse, Ae, papa, ɛyɛ me, wo ba Esau. Aha, kɔ so. Na ɔse, Fa pene me nkyɛn, na me ne me ba hanam na me kra nhyira wo. Aha, kɔ so.
Na ɔde braa no, na ɔdii. Na ɔde bobesa brɛɛ no, na ɔnomee. Na n'agya Isak ka kyerɛɛ no sɛ, Twe pene me bɛfem ano ɛ, me ba. Enti no, maame no huu aduane a na ne kunu yɛ dɛ pɛ, enti ɔyɛɛ aduane no ma aduane no yɛɛ dɛɛdɛw. Enti papa no nso diiɛ no, ɛmaa nhyira no a ɛbaa n'anom no kɔyɛɛ bebree, enti ɔyɛɛ sɛ ne ba Yakob a ɛnyɛ dɛ Ntwi mpini na ha kɔ so. Osama no bobe nsa ɛsa anom ka ho. Eti na ɛsɛ ɔtwa bi na ɔsɛ didi nti na ma ɔtwa kɔ so.
Na ɔtwe na ɔtwe pini kɔfee n'ano. Na wɔhiaa n'atadeɛ mu hwa tiee na ɔhyiraa no sɛ, Hwɛ! Me ba ho hwa te sɛ afuo a Awurade ahyira soɔ mu hwa. Ka sɛ, Amen.
Amen. Na nka papa no sɛ play smart wɔ hɔ nso still na ebitii no. Ɔkyerɛɛ no sɛ ne ba no mpini no na mmerɛ a ɔpini no no ɔhwiaa ne ho hwɛeɛ sɛ ampa enwii no a ɛwɔ ne ho no Te sɛ ne ba Esau a. Ahaa, kɔ so. That's the power of a woman.
Emu ɛyɛ aduonu nwɔtwe no.
Hmmm. Onyankopɔn mma wo, Onyankopɔn mma wo ɔsoro bosuo ne asase sradeɛ bi. Na wɔhyɛ aseɛ kaa nhyira asɛm no a ɔhyɛɛ no bɔ no, wɔhyɛ aseɛ kaa nhyira no guu no so. Ahaa, kɔ so. Ne aburoo ne nsa pii. Aman nsom wo, na nkurofoɔ nkoto. Ɔse aman nyinaa nyɛ dɛn? Ɛbɛsom no, na deɛn? Nkurofoɔ nkoto wo. Na nkurofoɔ nyinaa nso bɛyɛ dɛn? Bɛkoto wo. Na sɛ wobɛyɛ king of all nations. Ɛnyɛ easy sɛ wiase nyinaa obiara bɛyɛ dɛn? Ɛbɛkoto wo. Haa, kɔ so. Yɛ wo nua so wura. Na wo na mma nkoto wo. Kɔ so. Wɔadome wɔn a wɔdome woɔ. Ɔse obi a ɔbɛdome no biara wayɛ dɛn? Wadi kan adome no dada. Na wahyira wɔn a wɔhyira woɔ. Na wɔn nso a wɔbɛhyira no, wadi kan ayɛ dɛn? Ahyira wɔn dada. Na Isak wiee Yakob nhyira na Isak wiee Yakob nhyira na Yakob firii n'agya nkyɛn firii adeɛ pɛ ara na ne nua Esau firii n'ahayɔ baeɛ. Ka sɛ, Amen. Amen. Mmerɛ Yakob gyee saa nhyira wei nyina ara akyi no, ɔkɔeɛ no, ansa na original one no mmom reyɛ dɛn? Reba. Ka sɛ, Amen. Ahaa, kɔ so. Na ɔno nso bɛnoaa akɔnnɔaduane de brɛɛ n'agya ka kyerɛɛ n'agya sɛ, O m'agya, sɔre ɛ, na ɔnni me ba na ɔne me ba hanam, na wo kra nhyira me. Esau firi kwan so ba nyinaa, na ɔnim sɛ papa no adi kan ayɛ dɛn? Amee dada ansa na yɛde n'aduane foforɔ nso reba. Enti ɔbɛduruiɛ no, Ɛnna ɔno yɛɛ sɛdeɛ Yakob se yɛ dɛn? Ɛyɛeɛ no ara. Na ɛbɛyɛ papa no nwanwa kakra, kyerɛ sɛ ɛnyɛ yize. Kɔ so. Mhm. Na n'agya Isak see no sɛ, mhm. Ɛyɛ wo ara. Enti Isak eh, buaa no sɛ, Na ɛyɛ wo hwan ara? Aha. Na ɔse, Ɛyɛ me, wo ba, w'abakan Esau. Ɛnna ɔse, Ɛyɛ wo. W'abakan Esau, aha. Na Isak de ahopopoɔ kɛseɛ pa kaa sɛ, Hwan mpo ne deɛ ɔkɔyɛɛ ha de brɛɛ me na medi na hwan mpo ne deɛ ɔkɔyɛɛ ɔha de brɛɛ me na medii na na. Papa no ho dwirii no, enti ɛma no de ahopopoɔ bisaa no sɛ, Na hwan na edii kan wɔ w'anim de. som a mesomaa wo yi di kan yɛ dɛn brɛɛ me? Aha, kɔ so. Na hwan mpo ne deɛ ɔkɔyɛɛ ha de brɛɛ me, na medii ne nyinaa ansa na woreba? Kɔ so. Na, na mehyiraa no. na mihyiraa. Hwan mpo ne deɛ ɔkɔyɛɛ ha de brɛɛ me, na midi ne nyinaa ansa na woreba, na mihyiraa no no? Enti papa no bisaa Esau saa nsɛm yi sɛ, Hwan na adi w'anim kan abɛgye saa nhyira yi? Aha, kɔ so. Nso ɔbɛyɛ deɛ woahyira no no. Aha, kɔ so. Esau te, Esau tee n'agya nsɛm no. Aha. Ɔde sum kɛseɛ ne awerɛhoɔ pii teaa mu denden ka kyerɛɛ n'agya sɛ, M'agya, kyerɛ me nso bi. Na mmerɛ a Esau tee nsɛm no a ɔpapa ka kyerɛɛ no no, ne ho dwirii no. Na ɔyɛ sɛ n'agya so nyɛ dɛn? Nhyira ne bi. Aha. Ɛyɛ emu ɛyɛ aduasa nnum na ɛyɛ dure. Mhm. Na ɔse, mhm. wo nua de nnaadaa aba abɛgye wo nhyira. Ɛna ɔka kyerɛ no sɛ, mm, ɛneɛ wo nua Yakob abɛdɛdaa me ayɛ dɛn? Aba abɛgye wo nhyira. Aha. Na ɔse, Ne din ne Yakob anaa? Ɛna ɔbusaa sɛ, Ne din, Esau busaa papa sɛ, Ne din ne Yakob anaa? Mprenu ni na wɔde twaa ne nan mu. Kɔ so. Mprenu ni na wɔde twaa m'anan mu. Ɛna ɔse, Mpire mmienu ni. Ɛna saa Yakob kuro yi a wayɛ dɛ ɔtwentwɛn mu ɛnɛ sɛ wayɛ ne gyegyefoɔ ka sɛ amen amen
wafa ne panyin aha ebi wɔ sɛ wayɛ dɛ wafa ne panyin aha na hwɛ afei nso wagye ne nhyira afei nso wasa ayɛ dɛ aba abɛgye ne nhyira aha kɔ so na wɔse wɔmfa nhyira no bi ansie me Ɛna ɔkyerɛ sɛ wamfa nhyira no bi ansie a wɔde bɛma no anaa?
Na Isak bua see Esau sɛ. Hmm, ɛna papa no bua see ne ba panyin Esau sɛ. Mede no mayɛ wo so wura. Na wɔse nhyira no a ɔdi kan de maa ne ba no, wɔde no ayɛ ne so dɛn? Wura. Aha. Na mede ne nuanom nyinaa ayɛ ne nkoa. Na afei nso wɔsan de ne nuanom nyinaa san ayɛ dɛn? Ayɛ ne nkoa. Na ɛyɛ sɛ Esau, ɛyɛ sɛ ɛbɛyɛ dɛn? Ebɛ hyɛ Yakob nan ase ha, kɔ so.
Na me de aburow ne nsa ma wo waa no. Kɔ so, mhm.
Na afei wo deɛ, mhm. Ɛdeɛn na me nyɛ woɔ, me ba? Ent, enti ɔbisaa ne ba Esau sɛ, Na ɛdeɛn na wo nso me nyɛ dɛn, me nyɛ ma woɔ, aha. Na Esau ka kyerɛɛ n'agya sɛ. Ɛnna Esau ka kyerɛɛ n'agya sɛ. M'agya, nhyira baako pɛ na wowɔ. Ɛnna obisaa sɛ, Enti nhyira baako pɛ na wowɔ anaa? Hyira me nso, m'agya. Ɛnna ɔse ɔno nso ɔnyɛ dɛn? Ɔnhyira no. Aha. Na Esau maa ne nne so sui. Na Esau maa ne nne so yɛɛ dɛn? Suiɛ, because ɛyɛ awerɛhosɛm yɛ dɛn? Ma no. Aha, kɔ so.
Eyi mu ayɛ aduasa nkron na yɛaduru yi. Na n'agya Isaac bua see no sɛ. Ɛnna n'agya Isaac a ɔyɛ ɔpapa no buae na ɔsee no sɛ. Asase a sradeɛ nni mu ne deɛ ɔsoro bosuo yɛ so na na wobɛtena. Ɔse asase a ɛso yɛ dɛn? Sradeɛ nni so. Sradeɛ nni. Sradeɛ nni.

Nanso, ɛbɛba sɛ wobɛbɔ mmɔden ke, nanso ɛbɛba sɛ wobɔ mmɔden kentene wo ho a, wobɛyi wo nua kɔnnua afiri wo kɔn so. Amen. Ka sɛ, Amen.
Enti, ɔsan ka kyerɛɛ no sɛ, sɛ ɔbɔ ne ho mmɔden a, ɔbɛyi ne nua no kɔnnua no ayɛ dɛn? Afiri ne so. Afiri ne so. Ka sɛ, Amen. Ahaa, me pa kyɛw, kɔ, yɛntoa so kakra. Yi mu ayɛ aduanan baako na yɛadu yi. Ahaa, te firi asɛm no. Ahaa. Esau repɛ, Esau repɛ Yakob aku no. Enti afei na anibere ayɛ dɛn? Aba. Enti Esau yɛɛ sɛ nea ɔbɛpɛ ne nua Yakob no ayɛ dɛn? Wakate ne life short. Sɛ dɛ bɛ. Nhyira no amba mu. Mpakyɛ kɔ so.
Na Esau tanee Yakob wɔ nhyira a n'agya de hyiraa no no nti. Na ɛbaa saa no, ɔbɛwɔɔ ɔtan bi de maa ne nua Yakob. Aha. Na Esau kaa n'akoma mu sɛ. Na Esau kaa wɔ n'akoma mu sɛ. Nna a wode besu m'agya no rebɛn. Ɛnna ɔse, Nna a wɔde besu n'agya no ayɛ dɛn? Ɛyɛ abɛn, aha. Na mebekum me nua Yakob. Na ɔreba abeku ne nua Yakob, ayi no ayɛ dɛn? Afiri hɔ, aha. Na ɔkɔkaa Ne ba panyin Esau nsɛm yi kyerɛɛ Rebeka. Na ɛbaa saa no, ɔkɔbɔɔ Rebeka nso yɛ dɛn? Amanneɛ. Ho. Na ɔsoma maa wɔkɔfrɛɛ ne ba kumaa Yakob. Ɛhɔ ara na Rebeka somaeɛ maa yɛkɔfrɛɛ ne ba Yakob yɛɛ dɛn? Ɛbaeɛ sɛdeɛ ɔmaa no tip wɔ berɛ a papa no reka nsɛm bi yɛ dɛn? De kyerɛ ne ba panin Esau no. Aha. Na na ɔsoma ma wɔkɔfrɛɛ ne ba Yakob, ne ba kumaa Yakob, na ɔka kyerɛɛ no sɛ. Ɛhɔ na Rebeka see ne ba Yakob sɛ. Na wo nua, hwɛ, wo nua Esau kyekyere ne werɛ sɛ ɔbɛkum. Na wo nua Esau. Kyekye werɛ.
Hwɛ wo nua Esau ho, kyekyere ne werɛ sɛ ɔbɛku wo. Ɔman ayɛ aware sɛ wo nua Esau abufuo a aba ne mu no nti no, sɛ ɔnya wo a ɔbɛyɛ dɛn? Ɔbɛku wo.
Afei, me ba, tie me nnɛ, na sɔre kɔ, na sɔre dwane kɔ me nua Laban nkyɛn wɔ Haran. Enti wɔsan ka kyerɛɛ no sɛ onnwane mfiri baabi a wɔwɔ yɛ dɛn? Ɔnkɔ ne nua hwan? Laban. Laban, ɛwɔ he? Haran.
Haran. Aha, kɔ so. Ne wɔfa.
Na tena ne nkyɛn nna tiaa kɔsi sɛ wo nua aniberɛ no mu, wo nua no bɛfiri. Wo nua no, na tena ne nkyɛn nna tiaa kosi sɛ wo nua anibere no befiri ne mu. Na ɔka kyerɛɛ sɛ ɔmfa ne ho nyɛ dɛn? Nkosie, kosi bere a ne nua Yosua abufuo no bɛyɛ dɛn? Ebefiri ne mu. Aha, kɔ so. Kosi sɛ wo nua abufuo bɛdane afiri wo soɔ, na ne werɛ afiri deɛ woyɛɛ no no. Na ne werɛ afiri.
Bɔne a wɔde ayɛ dɛn adi no nyinaa, aha. Ansa na masoma ama wɔabɛfa wo aba. Ansa na masoma wo bio ma yɛasan abɛfa wo de wo afiri baabi a wɔsan de wo aba, baabi a na wofiri ansa na woyɛɛ dɛn? Wokɔeɛ no, aha, kɔ so. Ntoasoɔ no, Na ɛdeɛn mpo nti na merehwere me ba baanu da koro? Na maame no bɛyɛɛ sɛ, Ɛdeɛn nti na ɔbɛhwere ne mma mmienu wɔ the the same day? Aha, kɔ so. Na Rebeka ka kyerɛɛ Isak sɛ, Het mma mmaa nti m'asetena afono me. Kɔ so. Sɛ Yakob, sɛ Yakob kɔware Het mma mmaa mu a. Sɛ sɛ yɛn no. Wɔsi sɛ Yakob kɔware yɛ.
Na ɛsɛ Yakob kwan a ɔkɔ no anhwɛ a na ɔkɔnya bi wɔ hɔ ahankɔ so. Sɛ Yakob kɔware yere Het mmammaa mu.
Sɛ yɛn no mhm. wɔ asase yi so mmammaa mu a nkwa nkwa yɛ deɛn na ɛma me. Nkwa yɛ deɛn ma me.

Na wogyaa no kwan Mesopotamia. Na Isak frɛɛ Yakob, mhm. na ohyiraa no.
Na Isak san frɛɛ Yakob, ne ba na ohyiraa no ha. Na Isak frɛɛ Yakob, na ohyiraa no hyɛ no sɛ, mhm. Nware Kanaan mmammaa mu yere. Na ɔka kyerɛ sɛ ɛma no nware wɔ Kanaan mmammaa mu yere ha. Sɔre kɔ Mesopotamia hɔ Sɔre kɔ Mesopotamia kɔ wo na n'agya Betuel fie na kɔware wo nua Laban mmammaa mu yere wɔ hɔ.
Na Nyankopɔn Tweaduampɔ nhyira wo na ɔma wo mma nnɔ. Amen. Nti nhyirasɛm na papa no yɛ dɛn ɛreka kyerɛ ne ba Yakob mmerɛ a wɔbɛtu nananom de akɔ kuro no so no.
Na wo, na ɔma wo nyɛ bebree. Na ɔma, ɔsɛ ɔma no nwo, na ɔma no nyɛ bebree, aha, kɔ so. Na wayɛ aman asafo. Na wayɛ amanaman nyinaa dɛ, asafo, aha. Na, na ɔmfa Abraham nhyira nhyira wo. Na ɔmfa Abraham nhyira nyɛ dɛn? Nhyira wo, aha. Ne w'asefoɔ a wɔka ho. Ne w'asefoɔ nyinaa a wɔn nyinaa yɛ dɛn? Ɛka wo ho, kɔ so. Na wanya asase a woyɛ so hɔhoɔ a Awurade de ama. Abraham ye, na asase a ɔrekɔ no a ɔbɛyɛ so hɔhoɔ no, kɔ so.
Na woanya asase a woyɛ so hɔhoɔ a Awurade ade ama Abraham ye. Amen, kɔ so. Na Isak gyaa Yakob kwan. Na ɔkaa nhyira asɛm no nyinaa wieeɛ no, ɔgyaa no kwan, kɔ so. Na ɔkɔɔ Mesopotamia wɔ. Arabni Betuel ba Laban a ɔyɛ Yakob ne Esau nã Rebeka nuabarima no nkyɛn. Ɛsɛ wɔn ɔkɔɔ ne wɔfa nkyɛn. Aha. Na Esau, na Esau hunu sɛ Isak ahyira Yakob no. Aha, na Esau san hunu sɛ ɔpapa Isak asan ahyira ne ba eh, ketewa Yakob no. Aha.
Ne bo fuui. Na Esau hunuu sɛ Isak ahyia Yakob, na wagya no kwan sɛ ɔnkɔ Mesopotamia nkɔware yere wɔ hɔ, na ɔhyiraa no, na ɔhyɛɛ no sɛ, Nware Kanaan mma mmaa mu yere. Na Yakob tiee n'agya ne ne na, na ɔkɔɔ Mesopotamia.
Kɔ so. Na Esau hunu sɛ Kainan mama na Esau hunu sɛ mhm. Kainan mama nyɛ n'agya Isaac ani so no mhm. mu kɔɔ Ismael mhm. kɔwaree Abraham ba Ismael babaa Nabot nuabaa Mahalat kaa ne yerenom ho kaa ne yerenom no ho. Kasi amen. Amen. Okay, I see you. Uh, ah, me pacho because of time in Intino. Sɛdeɛ Onyankopɔn de too m'akoma so sɛ memfa mmrɛ asafo no ni. Enti afutusɛm a aba yi, Onyankopɔn mma no nyɛ nhyira. Amen.
Na afe a yɛasi mu yi, ɔma obi biara de srɛdeɛ a ɔde ato Nyankopɔn anim no nyɛ dɛn? Ɛnyɛ yie. Deɛ ɔpɛ ba, Nyankopɔn nkyɛ no bi. Deɛ ɔpɛ adwuma nso, Onyankopɔn nyɛ no adom. Amen. Nyame nyɛ.
Na ɔma obi biribiara nsi no yie. Nhyira asɛm wei na mede ma asafo no, Ɔnoaa Nyankopɔn no mfa ne nhyira mmra yɛn so ɛnɛ ne mmerɛ a aka nyinaa. Amen.